Ndi khou vha ṱanganedza ndi muṅwe musumbuluwo ndi hanefha kha SABC Livhu online T_V on Facebook. vha na muevangeli wa vho Simon vha dovha vha ri wana kha SABC Livhu on YouTube channel ndi tshi ri ndi muṅwe musumbuluwo ndi mulaedza wa vhege vhakomana vho mma baba une vha vha hone ndi tshiḽa tshifhinga tshine vha dzhia tsho ṅwala na tsho ṅwalela musi ndi tshi khou vha ḓisela mulaedza wa vhege Hey no nda tshi ri mudzimu a vha tonde mudzimu a vha shudufhadze mudzimu a vha ite nga vhuthu mulaedza wa vhege wa ino vhege ndo ndo u ṋea ṱhoho ya uri road to prosperity your road to prosperity nga nṱhani ha tshifhinga tshine ra vha natsho ndi ḓo ndi ḓo vha ṋekedza zwithu zwiṋa zwine zwi nga vha thusa vhone kha nḓila yavho ya ya u bvelela kha hezwi zwithu zwiṋa ndo ṋanga vhanna vhararu kana vhathu vhararu vhane nda ḓo fha tsumbo ngavho bivhilini wo thoma ndo ṋanga Joseph kha bugu ya Genesis nda ṋanga murena Yesu Kristo hune ri mu wana kha New Testament maṅwalo awe ra dovha nda ṋanga munna a no pfhi Samson munna wa maanḓa ane bugu yawe ri i wana hanefhaḽa kha dzi Judges . chapter 16 vhana vha mukalaha vhana vha mma baba khaladzi mma kha ye nḓila yo bvelelani hu na zwinzhi zwine ra ṱangana nazwo hu na khaedu nnzhi dzine vha nga ṱangana nadzo vhone kha nḓila yavho ya u ya u bvelelani ra sedza hafhanoni kha bugu ya muhuweleli chapter 3 verse 1 i vha i khou amba uri mudzimu uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi na tshifhinga tshatsho zwi tshi dzhenelela gai kha topic ya matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi ndi tshi khou amba uri kha hezwi zwithu zwina ndi tshi khou tenda uri vha khou ṅwala zwithu zwina zwe nda zwi ṅwala ṋamusi heyi topic ndi ḓo ṱoḓa ri tshi khontinyuwa na vhege ḓaho hu na tshifhinga hu na hu na hu na hu na vhuḓifari discipline hu na patience u lindela na u hangwela. Vha balelwa kana vha kundela u vha na hedzi khwaḽithi nṋa kana vha tou vha na muḽoro ufhio na ufhio une mudzimu a nga vha o vha fha wone kana ndi bono ḽifhio ḽine vha nga vha vha naḽo zwi a konḓa kana zwi ḓo konḓa uri vhone vha ḽi bveledzise vha vha vha sa ṱhonifhi hezwi zwithu zwiṋa zwine nda khou ḓo vha shelela nazwo khaho navho tsho thoma ndi tshifhinga bivhili i ri tshiṅwe na tshiṅwe tshi na tshifhinga tshatsho kha muloro vhone une mudzimu u khou ṱoḓa vha tshi u ita you have to wait you have to be you have to be patient you have to forgive and you have to be discipline zwino kha tshifhinga vhana vha mukalaha hafha vhutshiloni ri nga vha ro bebiwa roṱhe nga ḓuvha ḽithihi nga ṅwaha muthihi ra dzhena roṱhe tshikolo ra phasa roṱhe degree but zwi tshi ḓa kha tshifhinga A zwi ambi zwo ri miḽoro yashu ri ḓo i bveledza nga tshifhinga tshithihi. A vha litshe u ḓivhambedza na muṅwe muthu ngauri ndi thangana yavho kana vho dzhena nae tshikolo. Tshifhinga tshi bva kha uri Mudzimu ndi tshifhio tshifhinga tshine o ri vhetshela tshone uri vhone vha bveledze zwine vha ḓo bveledza zwone. Mudzimu ha shumi ngori vhone vho dzhena na nṋe tshikolo, vhone a vha dzula na nṋe kana vhone vha bva village-ni nthihi na nṋe vha tea u khomphitha na nṋe. a vha tende vha lindele tshifhinga tshavho ende kha ḽiṅwe fhungo kha tshifhinga ri nga dzhena fhethu kha tshifhinga tshithihi vha vha vho no zwi vhona na dzi interview vhathu vha swika nga tshifhinga tshithihi but while you, are, you arrive on time but you must also wait for your turn zwino vha ṱhonifha tshifhinga vha ḓo ṱhonifha na musi vhone vha tshi vha turn yavho yo swika na musi vho swika nga tshifhinga fhethu but you still have to wait your, for your turn so ndi khou amba uri mini a vha ṱhonifhe tshifhinga vha tende uri mudzimu a vha shumise nga tshifhinga tshavho a zwi na ndavha uri vhathu vhone vha nga vho dzhena navho khoḽedzhini vho dzhena navho magudedzini a nṱha fhedzi mudzimu o appointa tshiṅwe na tshiṅwe nga tshifhinga tshatsho um kha bugu ya isaya 40 i dovha ya amba yo uri mini those who wait in the lord so you need to wait in the lord for whatever you dreams you have vha songo gidimedzana na thangana dzavho vha songo gidimedzana na shaka ḽavho vha songo gidimedzana na muthu a re tsini navho uri vhone vha bveledze zwine vha khou ḓo bveledza zwone tsha vhuvhili passion a vha tende u lindela a vha tende u lindela hafho he mudzimu a vha vhea hone ra sedza murena yesu khristo o vha a mudzimu but he waited for 30 years uri a thome u preacher gospel even though a tshi nga zwi ita tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe but patient i ḓo vha thusa

tsho ita uri a fhedzisele muḽoro we a vha nawo a u bveledze ndi uri o vha a na discipline kha zwoṱhe zwine a ita zwone o vha a na vhuḓifari naho ri tshi wana kha kha kha kha kha 39 chapter 39 verse 10 hu na mufumakadzi wa Photifa we a vha a tshi ḓa naye tshifhinga tshoṱhe a tshi amba uri mini u khou ḓo eḓela naye mara ngori o vha a na vhuḓifari a tshi ḓivha muḽoro une wa vha nawo a fhedzisela a songo zwi ita ende kharali o vha a songo vha na vhuḓifari ra nga wana muḽoro wa Davida na musi o vha o sumbedziwa nga mudzimu Mara ngori a balelwa vhuḓifari, a ḓo fhedzisela a songo bveledza zwe a bveledza zwone. Zwino vhuḓifari ndi ha ndeme musi ri tshi khou ya kha hafho hune ra khou bvelela hone, on our road to prosperity. Discipline, discipline, vhuḓifari, hu sina ndavha uri vhone vha gai kana vha kha nyimele ifhio, mara a vha vhe na vhuḓifari, a vha vhe na discipline mushumoni, a vha vhe na discipline tshikoloni, a vha vhe na discipline kha zwoṱhe, a vha vhe na discipline kha tshelede, a vha vhe na discipline kha vhuḓifari havho. Zwi farisa mini uri vhone vha nga vha vha muloro kana mudzimu a vha o vha vhea vhone uri u khou ḓo vha ita um dzhadzhi kana u khou ḓo vha ita loyara vhone nga nga u shaya vhuḓifhinduleli kana u shaya discipline vha fhedzisela vha tshi khou fariwa ngo shaya discipline criminal record a i ṱoḓei muthu a tshi ṱoḓa u vha loyara vha khou zwi vhona zwa uri muḽoro ndi wone we mudzimu a vha vhafha wone mara nga u shaya discipline vhone vha fhedzisela vha si tshavha zwe mudzimu a vha vhetshela zwone so discipline is important ra dovha ra vhala kha bugu kha dzi judges chapter 16 eh, ri vha ri khou wana nga munna no pfi samson naho o vha o ḓolisiwa mudzimu o mu vhetshela for special purpose ya uri u tea u bvisa vhaisraele hune vha vha hone but because of lack of discipline he a fhedzisela a tshi khou eḓela na, na, na, na prostitute ine ya vha delaila

a ri vhe na discipline a ri vhe na discipline it doesn't matter uri vhone vha nga vha vha tshi kona u funza gai vha na dzi qualification vha na ita mini zwi ḓi to fana na muthu ana a dokotela vhone vha dokotela vha qualified vha specialist mara ngo shaya vhuḓifari vha fhedzisela maybe vha tshi vho farisa dzi patient nga nḓila yone kana vha tshi abuser dzi patient ndi hafho hune vha fhedzisela vha tshi khou vha tshi khou reportiwa for rape kana eh, zwezwo vha fhedzisela mini qualification yavho a i tsha amba tshithu Miṅwaha minzhi minzhi ye vhone vha ya tshikoloni a i tsha amba tshithu. So by lack of discipline ri nga ḓi destroyer zwithu zwe ra zwi shumela for many many many years zwa fhedzisela zwi tshi khou destroyiwa because of lack of discipline. So vhuḓifari ndi ya ndeme in our road to prosperity. Tsho fhedzisela forgiveness when you are on top you don't have to hold grudges a vha ḓifare a vha farele na vhaṅwe vhathu uri why uri vha kone u ḓiphina nga zwe mudzimu a vha fha zwone ra fha tsumbo nga vhutshilo ha josefa tsho itisa uri josefa a ḓiphine musi a prime minister ya egypt ndi uri vhakomana vhawe vho vha vha mu rengisa vho mu laṱa dindini ndi vhone vhe vha fhedzisela vha tshi khou ita mini Ndi vhone vhe vha fhedzisela vha tshi khou ḓa khae vha humbela vha vha vha ṱoḓa thuso khae mara ene a vha humbela pfarelo a hangwa zwoṱhe zwe vha mu itela zwa ita uri mini a fhedzisele a vhe a prime minister ane a o prosper kana o fhedzisela a tshi khou a tshi khou ḓiphina nga nga vhuimo vhunzhi ha vhathu ṋamusi vha khou bvelela u ḓiphina nga maimo avho ngori they hold grudges vha na zwitumba mbiluni Even though vha na muimo vha na maimo avhuḓi vha tshi gidima nga dzigoloi zwavhuḓi vho bvelela vho swika e mudzimu a vha ṱoḓa vha tshi dzula hone mara vhone nga zwitumba mbiluni ngo balelwa u farela vhaṅwe vhathu vhone vha fhedzisela vha si tsha ḓiphina nga vhuimo vhune ha vha navho a vha hangwele vhathu vhane vho vha konḓisela uri vhone vha swike hafho hune vha vha hone a vha tende uri vho vha vha tshi khou havha vhathu they were just stumbling block ndi dzi challenges dzine mudzimu o vha o vha vhetshela uri mini vha ḓo dzi feisa uri vhone vha kone u swika hafho hune vha hone ndi hafho hune vha tea u dovha vha livhuwa havho vhathu vho vha khakhelaho uri kharali vhone havha vhathu vha songo vha khakhela you were not going to be as strong as you are today you were not going to be where you are today but ndi nga vhathu kana ndi nga dzi challenges dzine vhone vho ṱangana nadzo dzine dzo fhedzisela dzi tshi khou ita mini dzi tshi khou ita uri vhone vha vhe hafho hune vha vha hone ṋamusi vha nga vha hu na muṅwe muthu vha tshe yunivesithi o vha khakhela hu nga vha vha tshe khoḽedzhini vha tshe gai but a vha tende u shumisa itsho phuri tsho ni ita uri mini havha vhathu vha ḓa vho tou shumisiwa nga mudzimu so that i can be a strong person as i am today ngori ndi tenda uri mini kha nyimele iṅwe na iṅwe ri guda something vhana vha mukalaha hoyu ndi wone mulaedza wa vhege wena vhege une wa vha khou amba uri on our road to prosperity a vha ṱhonifhe tshifhinga a vha ṱhonifhe tshifhinga vha tende mudzimu a vha shumise nga tshifhinga tshavho a vha vhe patient a vha lindele mudzimu a tshi ita mini a tshi vha appointer hafho he a vheetshela hone vha songo ṱoḓa u to ḓi appointer a vha lindele mudzimu eh discipline a vha vhe na vhuḓifari vhana vha mukalaha it doesn't matter vha nga vho qualify u guma gai vha tshi kona tshikoloni vha tshi ita mini vha na dzi tshelede but if you lack discipline you will end up in a wrong place hune mudzimu a soko ṱoḓa vha tshi vha hone forgiveness ndi tsho fhedza vhana vha mukalaha a ri ḓe a ri farele a ri hangwe ri tende uri zwo iteaho zwo iteaho murahu and we are looking forward vha songo tenda u fareledziwa nga zwithu zwa murahu a vha tende u ita mini u ḓi u ḓitika vho sedza hune vha khou ya hone ndi vhone vhane vha ḓivha hune vha khou ya hone um ngono mulaedza vhana vha mukalaha ndi ri ndi zwezwe nda ndo ni farela zwone heinoni vhege i ngavhe mudzimu a tshi vha tonda ngavhe mudzimu a tshi vha farisa ngavhe mudzimu a tshi vha ita nga vhuthu ndi hanefha kha sabc live online tv vha ri wana kha facebook misi yoṱhe musumbulo muṅwe na muṅwe nga matsheloni ndi ri ndi vha evangeli vha vho simon ngavhe mudzimu a tshi vha tonda nga ino tshifhinga tsha lockdown a vha ḓifari a vha vhe na vhuḓifari hafho hune vha vha hone a vha tende uri na ine tshifhinga tshi ḓo pfhuka nga dzina ḽi re nṱha ha madzina oṱhe dzina ḽa mutshidzi washu yesu khristo ndi ri nṋe ndi kona nga nkonisaho mulaedza ononi ndi u kona nga e mudzimu wa nkonisa ndi tshi ri murena ngao vha tshi ri kona vha tshi ri shudufhadza heneyi vhege ine vho ri fha yone a vhe vhone vhane vha ri ranga phanḓa dzina ḽa mudzimu kha ḽi rendiwa dzina ḽanga ndi pfi simon may god bless you